Nan dihlak kan Bawipa Jesuh Khrih min nan kut kan in tlaih hna. Tutan ah Bawipa sinah thla kan cam i tlangval sangte he hmunkhat ah Pathian bia le hla in i hawikom dingin program kan timhtuahmi zong Bawipa nih a takin tlam a tlinter i atu zong thawk khotu dirhmun ah kan dir ṭhan caah kan i lawm bawipa min thangṭha si ko seh culong silo in tutan ah hin alam kip in thazaang ar kan pe tawntu nan dihlak zong bawipa nih nanmah le nan herh ning chuan thlachuah in pe ko hna se ti kha hi ka hmun in van chim le van langter kan du mi se tutan ah hin ka tlangval sangte zong Pathian bia le hla in hika hmun ah nan sinah Pathian bia chim ding le thawngṭha phuang dingin Bawipa nih caan ṭha a pekmi chungah kanmah zong caan a van kan pek tikah hin lunglawmhnak tampi kan nei ti kha a cungah lunglawmhnak te kha van chim le van langhter ka van duhmi a si. I calong si loin hmunkip kaa kip ah a um i Hosana Media followers nan si ah cun Hosana Media group chungah Facebook page chungah ummi zumtu vialte hna nan cung zongah lunglawmhnak tampi kan nei i hi dirhmun ah kan phak khawhnak le hi dirhmun tiang kan si khawhnak hi nanmah thawngin a si ti kha von chim le von langhter ta ka van duhmi a si. Cun nawlnak van in tuah ṭhan hna kan duhmi cu hi phesh hi Bawipa ram kauhnak ding caah Pathian bia le hla in thawngṭha kan chimnak a si bantukin nanmah le nan umnak hmun cio ah a follow rih lomi nih follow zong nan rak tuah i cun Bawipa ram a kauh i midang sin zongah tam deuh thawngṭha bia le hla na phak khawhnak hnga ding caah share zong in rak kan bawm ṭhan rih u ti kha tutan ah hin Bawi Khrih min in van in sawm hna kan van duh ṭhanmi a si asia cun share rih lomi kan um asia cun kan van share rih hna lai i cuticun kan caan kha thlacamnak zong in kan van thok ṭhan te lai ti kha van chim ta ka van duhmi si Siacun Pathian sinah thlacamnak ka nei ta lai. Leilavan a sersiam i a chungah nawngeitu Bawipa kan Pathian. Tuzing caan ah kan nih unau zong na kan dawt. Na hmaikah Bawipa kan Pathian na bia na hlan i hawikom khotu dirhmun ah a kan dirter. Caan ṭha sunglawi na kan zaangfahmi ruangah lunglawmhnak bia kan chim na min kan in thangṭhat. Tutan ah hin Bawipa Minthan le minlar duh ruangah hika hmun ah ṭhumi kan si lo i na sunparnak ding cah Bawipa a ṭhumi kan si. Na bia, na hla Bawipa kan chim kan sak tikah hin a theitu ngaitu nunram ah siseh kanmah pumpak hrimhrim cung zongah siseh a thar in thluachuah na kan pekpiak i a luat lomi nih luatnak an hmuh i dam lomi nih damnak zong an hmuh khawh nakhnga ding can a sinah thla kan cam kan nunnak le kan caan kan sining kan zeizong vialte nangmah kut ṭhawngah kan in lawmhnak hi kan bawipa Jesuh Khrih min lawng bochan in na sinah lunglawm ten thla kan cam bawipa kan pathian amen hallelujah caan ṭha sunglawi a kan petu bawipa kan pathian a si Tutan ah hin hika hmun ah biaruah ding le hlan thawngṭha bia phuang ding in kan sawmmi uh, Sangte zong hi a konglam uh, thai fiang do in a duhmi zong nan um lai i cucaah cun a konglam tawite in amah nih introduce nak A van i tuah lai i a chuahkehnak khua le ram, cun a chungkhar kong chim awk a ṭhami tete zong kha a van kan chimpiak lai. A lawng kangmi hna si maw, darling hna nei maw, hei ti bantuk tete zong kha amah nih khan theihternak kha a van i tuah ṭhan dih nakhnga ding caah khan Bawi Khrih min in ka van sawm lai i caan ka van pek lai. Siseh.
A pakhatnak ah hi bantuk hin caanṭha kan petu hmasa bik kan Pathian amin thianghlim thangṭhat si ko seh. Amen.
Sekei zong a pakhatnak ah lawmh bia chim ka van duh atu tan ah sebiak he hi bantuk hin Pathian bia le hla rawh kho ding in caan ka van nei kho i siseh sebiak cung zong kai lawm tuk e kan ni te hna zei aselo mi he nizan minung te hmanh avan selo mi kan ti lai cho hi te hi man hi kan si ko bu zong ah Pathian bia le hla in thazaang ka ram pe ve ko i bia ruah ko hna usih timi sawmnak ka don ve tikah kai lawm tuk i sai biak le chungkhar dang pathian nih pakhanak thluachuah pe ko hna seh ti kha sai bika lawm bia ka van chim hasat tu ni kha saseh law amen a pakhatnak ah kei he tlangval ka se
se tlangval ka se ko ri a se ka chuahnak he Mizoram serchip ah khan ka chuak le si kumthum ka si tiang kha tikhan ka rak um i kumthum ka si in Thantlang ah ka rak i ṭhial. Tikhan Thantlang in kum sarih tiang kha ka pi le ka pu sinah ka um i
zapi nih cun ka theih Ṭhu lai ka zumh e tu i siano mang kan tivi ngakṭah a cawmmi siano mang khi amah sinah khan kum sarih in kai thei kum sarih ka si khan ka rak um i sau tak ka um khi ka khe ka inn bak te si ka ṭhannak bak te rak si i e, ka pa te tak zong ka rak i ruahmi si i ka nu le ka pa can zong an rak si i ka khan kum kul le kum li ka si tiang he ka rak ṭhang kha kha keimah kai theih ning ka si i khan ka van um i kan khua ah khan i ka khua dikdak te chuncung a van si i chuncung a si ko na ti khan chuncung ah ṭhang lo in thantang ah ka ṭhannak a rak si tika thonghni le kum kul le kum khat ah khan chuncung ah khan ka van i ṭhial ve tika kan khua ah kum thum ka um hnu ah khan mizo ah ti khan ka pa sinah khan ka pa kha va tluan pa amui mai te va hmuh pa he zong khan si kum hni ka va um e chu hnu ah kum hni ka va um hnu ah khan nikum December ni kul le ni khat ah khan chuncung ka phan ṭhan sangte hi kan i ton ka ah hin a hol hi ka ngaih lengmang e ya chuncung na si ko ṭung ah cun thantlang peng hol in na hol tiah ka rak ti citi cun a ṭhan lennak tete zong kha a rak ka chiam a rak ka ruah i na van chimmi tiah khan zeruang ah dah Mizoram serchip Serchip na tim cu? Serchip si ah. Serchip. Zeiruang ahdah serchip ah cun na rak chuan? Na nu na pa maw? Cuka cun khua an rak sak, an rak um ma cucu? Si, ka nu le ka pa he a hrim chuma ani cu nupi a neih hlan ah khan mizo ah rak um cang mi si e. Tekte khan mizo ah kuli a rak i hlawp mi ka si i kha a khan mizo ah khan nupi a neih i an nu zong cu kan mah lai mi thiam te si. I ke a unau hman khi ta tlang ah khan an um hna i. Te khan an si i serchip ah tikhan an rak ka hrin ne serchip ah khan ka chuak oh atu na pa nangmah an hringtu na pa cu atu cu mizoram ah um ko rih tinak si ko ni mizoram ah um khaka ada um ma chu
long tlai le sai halakar tuipi ferry oh anti mi akhin aum oh step Cikhat te Laitlang in a tlaunak a ruang kha khika lei ah na va kal tinak si ma kha kha cikhat te cu Mizoram ah khan na min zong a hong lang ngai ngai e tlangval van lal sanga an ti tu kha dawtnak hla zong na sapa cu kho cun gospel hla zong kha na sapa e mi nih khan cikhat te an van in theih ngai ngai e makha na pa khi ka lei a um caah khan na va kalmi si tinak a si si kam khat le tin a si deuh o cu sia cun atu cu chun chungah khua na sa i na nu na pa zong cu khi ka le um tikah mi zei sinah dah khua na sak na thut na dir se atu he lo lo se cho ka pa far i ka pa i far i ahniang cem ka ni la sinah ka van i dor chung si ka van um chung o se tak atu le Cun cung cu ralhrial he veihen an si tikah lawlawsi cu tu hi Hakha khua nan sak lio a si tinak a si tinak si cu ti siseh a ṭha tuk si ahcun hla a sami na si i hla hi Mizo hla in a si zong ahcun Laihla in a si zong ah nangmah private in chuahmi le aa sak cangmi hna na nei maw?
Si hla mah private i chuah i sakmi hi cu ka nei tuk lo. Hi te official te i chuahmi hi cu pali lawng ka nei rih e. Tam tam ka nei lo. Asinain hi ti ah a leng ah hi ti official lo kan ti la ma dikot pa ngai sa so khin cun ka sa lengmang voi na te in tam tuk i ti official ta tak e chu khoi to kai chu ri lo sia o o o
se tak se si sia chan mi zo hla mo tam deu na sak mo asilowa lai hla da tam deu na sak ai tluk ai tluk ko te khoi i chu mi han chan si o itun mi han chan panhi ve an sia panhi ve si si te nak se te 这是从 Ngavei ah cu na sakmi ahcun nangmah pumpak nih na phuahmi hna um maw? Keimah pumpak i ka phuahmi hi pahnih si ve. Midang phuahmi hi pahnih si ve. Nangmah pumpak nih na phuahmi kha pahnih si. Midang nih an phuahmi kha pahnih si. Cucun hla phuah zong na rak thiam tinak a rak si cu ti a ṭha tuk hringhran. Cu siah cun vea hla na phuahmi Cu a tlangpi na van ka chim kho hnga maw? Oh si a tlangpi tiah mizo pakhat hi mizo ka um lio ah khan ka phuahmi si i hiti chim ah lap song khe dawtnak hla kha si i kha kha ka rak phuahmi pakhat i si a khong sin cu kumtluan a tan mang tha ti kha ka rak phuahmi ka si i si atu Lai hla tuk hi cu nai Hakha ral kan zam hnu ah hin nai te khan ka phuah e thla khat a tling rih lo i ka van i chuah thar mi te kha thlarau biak an ti mi te kha khan ha pahnih kha si ko oh si tak si tak si chalap song zang rak phuah ti si oh cucu thinlung ke koi ter tu om pa a rak ka pa tinak ma si maw cu maw ka ṭhat cun ai chiam le te a ṭhat a ṭhat lo si le phun dang ka se ko eh se kai he hiti ti a tlompa te ka bia a van kir ta ka du mi cho ka rak hak chet liu ka rak than nak i siano mang sin arak um mi ka si te ka khi ka i than khi to ai phun dang ngai chamo ke je kan te lai lap song dong khi kan basa lo e pathian bile la gospel la te athang mi ka se ko na te en minung kan timi cu zeitin dak kha a tlangpi in van chim ka van duhmi cu lap song ka phuah nak a chan dik a ruang te um ve khi a ruang lo tu kan ka hei phuah ve lo hmat mo te khan ka hei phuah ya hi cho sulam nei te asi ko a khan chan ka ti ka hei phuah ka hei chua mi ka se e kha pin khan chan A ruang um ka tiah khan can lungke kuai tuknak kong le velo van i ruahnak zong ka si lem lo te ko la song van saknak zong ka si tuk lem lo i kha kong ka ci tampi kha kan lut li lem la lo i te a zai si hona pathian bia
pathian hla na phuami pakhat cu zeda si cu thlarau biak in kan si ti kha na phuami kha a si
mizo hla a dang na sakmi cu teh mizei phuahmi dah a si cu kho chun khoika dah mi nih hin cu na sakmi na chiahmi cu khoika dah an hmuh khawh lai ti zong kha van chim chih law si mizo hla pakhat zong cu lak song ṭhiamṭhiam ka a si i hi kai chuah ti tikah hi cho ka mizo i kawl hol kan hmun ahcun puri tak kan tila cho ka fans te pawl nih khan an rak record mi ka se e te ka khan long tlai um me thla cheu thla cheu record ti mi nih khan arak ka au e han ka rak acho e khe kan thei tuk mi valte ne phu mi zo valte ne arak phu mi sailo na sak mi ka di ka par mi te ti mi ka se e a phu tu tu zo valte zo valte
an mu khona khoi ka anda Kan hmuh lai an ti ahkhan cun YouTube ahkhan um ko e thlaceo record timi ahkhan an tial lai e. Thlaceo record ahkhan te cucun nangmah nangmah YouTube kha na nei si lo ma Si ka nei. nangmah na YouTube kha zitin na YouTube channel kha si Uh, ka YouTube channel he Tuipui Ferry Jet Van Lal Sang official. oh tuipui Ah. tuipui ferry jet Jet Van Lal Sang. Van Lal Sang official Channel. oh sang te hla ngai edu to mi na nom sia chum Vai ah a YouTube channel zong kha hika hmun ah van chim i Tipui Fair i Jet Vanlalsanga a um maw um eh, Vanlalsanga ti kha salai kha zong khan rak kau piak te law hla zong kha rak ngai than te law ti kha an chim ka van duh i cun a Facebook zong kha a Facebook kha zeitin a si kha kam in Van Lal Sang a si ti kha si ko Van Lal Sang a si si ti kha si lai ma kan ahlasak mi a chia long si lo be toy te te zong kha a chim mi te te ome ma ka kha a tha a tha ngai ngai mi be toy tluan tling te te zong kha a um e Tisa cu zeihmanh cawh lo i kan din tikah khan thil dang cawhmi kan dinmi nak cu a sa deuh ai ti bantuk pawl zong kha thil dang tete zong kha a tirhmi kha a um le cu zong cu Pathian bia tawi tete thansang petu ding zong kha a um hna cucu nan hmuh khawh lai Van Lal Sang Vanlalsanga CC timi channel ah khan rak lut ve te ula ti kha van in sawm hna ka van duhmi si cu si ahcun love song pahnih le pathian hla pahnih pahnih na sak i pali sinak ka si tinak si te cu si ahcun vai ah love song hi te sak ṭhan nei tim ti maw asilo gospel song da in dah ka kal ko lai tiah na ha ruah ning a si

hlan a sakmi ah khan thazaang an pe deuhtu hla khi a um lai ti zumhnak ka nei na caah ṭhawnnak an petu maw na nun lam an hruaitu hiti bantuk sa zong ah khan na ca nai hlokpi ngaingai mi hla tete zong khi um lai ti ka zumhnak ka nei i maka kha vaya zeidah a si cun thazaang na lakmi na laknak a ruang hi hla hi ka sak tikah cun thazaang kala ti le na sak tikah mi nih a theihmi nih vaya tette thazaang an laknak nangmah sim hna tette an khanmi thil hna um maw cucu om sia khan chon van ka chim piak lo chon ma chu thazaang na lak bik nak a ruang na chim di tuk chon chu hla thazaang na lak na hla te chu na van kan sak piak te lai ti kha van in sawm ka van duh mi si sise
okay sise at i ha i kai ka record chang mi ka sak mi tha jang ka lak chem ti ka i ro mi chu si e sia bo thiang bik na kan pho piak mi la minung nun chan thi mi te ka se e hi la ka van thei a hram baka hin um hi la hi chu keima tel ni hin official te in ka record den ka sak te la te ka etin chang mi se i khalio Chunchung ral kan rak zaam. Thong hnih le kul le thum ral kan rak zaam lio i kan tlun hnu khan a si i, ruah lo piin hiti ah Bawi Thiang Bik ah Facebook ah ka van hmuh tikah khan ka voi khat ngaihnak bak in ka nun kha a ka cawm cawlh. Te khan a hi cu ka ti i sikrin ka sawt i te khan kha leo khan YouTube a rak thah rih lo ca khan i se bo kha tha lo i YouTube sikrin sawt in video ka zei te khan ka cawn i te khan Basak keyboard ten keimah tin ka sak te khan kan khua cheukhat zong nih khan an thei dai mi si lo tuk khan tha an ti ve tuk e kan section kan sepa pakhat zong nih i mithi kanmah kan khua i pastor i apa a thih lio zong ah khan a tha a ti ve tuk e khati te khan a ruak chungah a rak ka sakter i hi hi ka sak ah hin ka mitthli a rak tla a rak tla i ka ngaih a rak chia ve te khan caan kha a van kal crusade hna kan van kal tikah tete khannak na van ti cha khan te hi hla hin surkhua a khua tuk e sorry surkhua ka van ti chu sorry a khua tuk hei chim lai lo e chu kan kal zong ah cun hi hla long te he zan chir te an ka sakter an ni nak chun chon nak ka sak e hi hla long te bakhat zarpini zing tiang tong chat an ka sakter e chetuk bak chan pathian ne hlo achu anung te kan karwa e Hakhan tikhan Mizo ah cun tikhan ka van kal tikah khan ti sia. Hihi cu kai chuah lo a sak hau bak lo. Hi ha kai chuah lo ah hin cun o hi ha kai chuah hnu hin cun a dang ha cu kai chuah ti zong ah a poi lo ti lungput tiang ka rak nei mi si. Oh, Hati kai kan se eh, rian ka tuan pa hi khoi hi ha chuah nak ding in ai tho pa Oh. takhan se eh Ah, si ta, Tete ka rak chuah e minung nun san ti mi te ka se e oh.
zeidang hla kha cu chim ka he chim nem la lo i minung nan chan ti mi te hi thazaang a ka pe tu hmasa bik asi i a ka pe cem tu zong asi ting ka ruah tu sia chun ve a ma chete chun na van kan sak piak khong ham ti ka van itum tol kha sia chun a ar kan zau tu hoi kom dot vial te nan song a sir rih lomi nih rak ser ṭhan rih law minung nun caan timi sangbawi thiang bik nih a phuahmi kha amah sangte zong nih khavar in a sak i YouTube zongah a chia i cuko cun Facebook page zongah a chia i macu cu atu hi avan kan hromnak caan a si lai thinlung dihlak tein kan rak ngeih nakhnga ding ca buai krim in kan sawm hna

tampi lunglawmhnak kan ei amen lathiang kan theihmi kan dihlak ca bawipa nih thlua kan chuahpiak ko seh amen na kan sakpiaktu Sangte zong Bawipa nih thluachuah pe chin lengmang ko seh. Amen. tutan ah hla sakmi ka tha tuk hringhran minung hi kan thih hnu lawngah hin i dawt kan i tim i kan ruak cung lawngah hin i dawt kan i tim i kan thih hnu lawngah hin thil tha tha hi tuah piak kan i tim tawn i a taktak le ngai ngai lo ahcun Dawtnak hi kan nun chungah hin kan parter ding a si. Kan nupi le cungah siseh, kan fanu, kan fapa le kan chungkhar cung hrim ah hin dawtnak hi a par in kan parter ding a si i thih hnu hna cu zeihmanh an thei ti la lo kan thei ti la lo cucaah cun kan nun lio te hin pakhat le pakhat hi i daw hna u si law ti kha ka chim tawnmi si hi hla hmang in van chim le van langhter ṭhan zong kha ka van duhmi a si. Asia cun sang te vai ah hika khin hla rekhawtnak tete zong kha a um i hika khin vai ah hrang tlun timi nih hin van le sailo hla van sakter tiah khan request a van in tu i Okay. Ah, ma cu cu vai ah zei kha dah a si ti kha cu a van langter lo i sai- sailo hla kha a van i request mi kha si ko cha khan cu fasailo hla pakhat khat po kha na van sak tha ri kha ding cha kan som i a van i tim to karaka khan hoikom vialte hna thazang kan pe tu hna request to na du mi om sia chun van request kho ase ti kha van in theiter than ka van du mi A si. Hi cu request tik tu belte ahcun love song si loin Pathian hla tu kha a si te lai ti kha hika hmun in thawng van in theihter hna kan van dum cun share zong nih share share zong kha kan share piak thloma u law cun like zong kha van kan pek piak thloma ko riu law ti kha poi crimin van in som than hna ka van dum sia sia cun atu cu sangte nih sailo hla pakhat khat amah thinlung a um mi Pathian hla kha a van kan sak piaknak caan a si rih lai Jesuh Khrih in kan sawm ṭhan hna kan sawm ṭhan tampi lunglawmhnak kan ei a ka record tu zong bawipa nih thluachuah an pe chin se law siseh tampi kai lawm tuk ti kha ka van chim duh i sim na tel lo ti in se thazaang kan la ṭin hna lai

ti a si. I sual ngaihchihnak tel lomi hrinṭhannak cu a za lo ti kha a hlabia a si. Uh, kan hrinṭhan tikah hin ka hrinṭhan cang ko cu teh van ah ka kai ko cang lai tiah sualnak duh paoh i tuah kha Bawipa bia ning a si lo e. Taktak ngaingai lo ahcun kan hrin ṭhan tikah hin sual ngaihchihnak zong he aa tel chihmi an si. Sual ngaihchihnak tel lo i hrin ṭhan cu a za hrimhrim lo tikah hla nih hin tutan ah hin thazaang a kan pek ṭhanmi a si. In a ṭha tuk hringhran. I sangte Mizo hla sitirum ro in na sak thiamnak ka ko sela fuainak in kei hi ka ngakchit lio ah Mizoram ah siang na kai mi ka si cu tikah cun Mizo hla an sak tikah hin a pai le pai lo a hmaan le hmaan lo ti zong hi zei maw zat cu anmah bantuk cu ka thei lo na tein a thei ve mi kha ka si tikah khan na hlasak mi zong hi a dik ngai ngai i mai hi Mizoram ah zeican tiang dah na ṭhan? Na ngakchiat in kum zeizat tiang dah na ṭhan mai hi? Cun atu hnu ah teh practice kha Mizo holh kha na tuah lengmang ma?
Mizo ah hin cun ka um lo khan tluk ka si e ka ngakchiat leo ahcun tu ka chim bang khan ka chuah i kumthum ka si tiang long kha sa kho kha khan cun ka chung le cheukat nih hin

tikah khi anmah mizaw cu ka va tluk hna lo hmanh ah khin khi tlawmpal te kha cu mah nih tu a tam deuh le prak tit tam deuh ah khan cun khi ṭhek lengmang lo nak chak khan cun ai ning deuh ti ka si e si ka hak chitin hla deuh mizo hla deuh hi ka sak tuk mi si tikah hi ti hin ka si ni ka si si kum kum thum tiang long kha mizoram an um ta ko si e le ka pui tin hnu ah hin ka chim bang khan kum kul le kum li ka si hnu ah hin Mizo ah han kum hnih ka va um. Cucu kum hnih na va um siak an cu Mizo holh zong cu a zatok in a thiam ko la tina ka si cia. O tlompal tu kan ma thiam na upat nu kan ti khi tlompal te kum kul leng man kai de chang hnu chan holh te na he ilak khi har de to khen zai po hen hak chet lewa thil hi ichin chia jong la foi thiam nong arak foi de to ka kan ni kan puitlin cang hnu ah kan va um tikah mm. thiam ha ding tuk kan va thiam hlei lo e mm. a hla zong hi kan mah lai mi nih cun mizo hlasak a thiam ngai e ti cu ka dong ton na te in mizo te tak ni khin cun tlom pal te ka dik lo nak le a thulam te po khin mo ka fia lo nak kha an bang ka thei thiam pek ma te mo ma kha kha cha phung se ma le chuapi hol salomi chu mo kan thiam ko kan ti zong khan ma ka ban tu po ka a umok a si ko e sina belte in ngakchia kum thup tiang lawng na si cu hnu cun upat hnu ah kum hnih na va um i cu tikah hi ti hlan a van sak khawhmi ka cu na za e kan holh ka cu kan va pei deuh zong a si le a sullam zong cu kan va theih kha kan vai fian ka pi ko ta ko chan ve micheu ka chim mizo hla tin han sak ta kam rang hla tin han sak ta kol hla tin han sak ko tin han a sullam tin hi an thei di lo e nang chun a thei di lai tinak si chau na sakmi mizo hna hi a sullam te ko si aw hi te tel he kai thei ve phat a si se si se tha ta chung shan bawipa caah ni ni chana te te tha si hi ababi tak tak me ase shin than vial long za lo valaya kan pong kan kam mi hna sina se se zoom lo tu hna sina se se te te tha kan si kho na ka ding sa hin boipa ne athiang tharau in bawmh a herhmi kan si ti kha kan theih ciami si ko natein van nolh le van chim ṭhan ka van duhmi a si chimcang bantukin hosina media uh, facebook page hi minung min laarnak ding ca le min thannak ding ca xiaomi si hrimhrim lo pathian sunparnak ding ca le a cari cun mundang ka danga ume lai mi volaya pathian bia hi kan si kho tok ten kan phak tar khawh ve nak hnga ding ca tin sermi le tin tuahmi kha a si ti kha si tik hmanah kan philhpiak hlah law ti kha van chim ka van duh mi si nangmah pumpak thawngtha bia chim na kal khawh lo hmanah khan midang nih thazang an la mat mo timi ruah chan na ke kan page le kan video te te zong ka share in nan kan bom chin lo manang ha ding cha von in som than na ka van duh mi ase sia chon sangte hla pakhat in na kan sakpiak ṭhan ko rih lai i atu cu lai hla pahnih a si cang te lai hla pahnih a si cang i a ziah atu kha nangmah hla phuah mi na sa lo lo e ka phuah mi ka sa rih lo si oh siseh vaya lai hla pahnih kan ti ko na ten pathum zong sa ko se ko a si si wana nangmah ni ni phuah mi kha na sak a hau sa lo cun a si kho lo thlarau biak in kan si tim si kha thlarau biak in kan si ti kha a si ni ni chan ah hin tampi nih thiang thlarau biak in kan si ti hi a theih lawng hna lawng in kan theih i nun ah nun taktak kha kan nei tawn lo cuca cun hi pathian thangṭhatnak hla hi mah sang te hrimhrim nih a phuahmi a si. zei zeitindah mei hi sangte van i tim to pa ko la van i tim to pa ko sala thinlung ah siher mi te ka ka chim pa thloma ko lai e rak ngai ko lo
vaya hi hla hi nang man na phua mi si ta zeitin da hi hla hi ai thok ning se zeitin da na phua ning ase ti kha van chim ta lo ti kha Jesuh Khrih kan sawm si ka phuah hnawh chan ma si zeitindah hi lai avan i thok ning si timi te kha
na phuahnak a ruang kan ti ko lai chafuan chan te zeitindah na thin lung khin rian khi hei tuan ca khin mo zeini da khin rian hei tuan na phuah mi si ti kha va kan theiter vera te siseh hi atu ka sakmi dingmi thlarau biakinn timi ka phuahnak a ruang he hi ka phuah lai ahin hi hla ka phuah la timi he kai kai ruat lo ruah lo phunin khen ase as kan ma khrifabu sedochin krisata khan selem khan krisata nei e khan ka ngai ve taka ani sedochin akalpi me khe khapnak betak to si tika khan Atu chan ahhin khamhnak biatak hi cu a chimtu hi kan tlawm tuk cang tikah khamhnak biatak hi cu a herh tuk ti lo. Zei ti kha a um pah tikah khan anih siadawtchin nih khan khamhnak kha a van kan cawnpiak i khati khan an i thumnak ni ah khan a asatak hi khamhnak Pathian nih a mi le fa hi maw khamhnak co hna seh ti pei a kan duh dih khereng tak ko hi timi kha ka nun ah a van chuak i kha tikah khan inn ah ka lawi i ka si tawk in Baibal ka van zoh ve tikhan tikhan Eden dum Adam le Evi Pathian nih a chiah hna nak kong cun vairam ah Jesuh a kan pek a kan thihter piak hei ti bantuk pawl hna ka van ruah tikah ka tial mi ka si i hi hla ka tial tik zong ah hin keimah ruahnak hin i Bible ka hmuh tawk le ka theih tawk cu ka van tial ka ti ko na tein kan nih Bible siang nih a kai ni kan si ve lo takah ral din ka trai ka ti thlarau le kan pa buk asimi kan section kan se tik ke ka hei hal na ve a a tha ko a tha tuk a tha tuk pathian ka son pe sen ka ti kai lom ve i tu tiang ah hin chun a tha ko ro ti ka ro e thlarau bia kan ti ka si pathian nih Pathian nih Eden dum ah Adam a rak hngilhter i a hngilhter bantuk te khan Pathian nih Jesuh zong hi vailam ah a rak thihter ve i thlarau lei kan chim ahcun a hngilhter ti khawh dang kha a si i Pathian nih Eden dum ah Adam a hngilhter a hnak a ruh a hnak an ruh a zuh bantuk tein Pathian nih Jesuh Khrih zong kha vailam chungah a hnak kan thisen le ti a chuahter Hei ti hrat bantuk tete khan ka van fan ton tikah khan a dawnak a phi ka chuahmi cu Pathian nih hi tluk in a kan dawt i a kan khamh zungzal hrem hmun helmi a tla cang dingmi hmanh a fa a kan ser ṭhan i a sunglawi tuk i cu hi tluk i a ṭhami kan Pathian a kan kan dawtnak langhter venak kan pum hi thianghlim tein kan chiah awk a si ko lo maw ti kha kan nun a van um i Korin Kutkhat a ngan pathum chungah khan kan hmuh rua ka ti a cang kha kan in chinchia lo i kha khan pathian bia kan nan si kan nan thei lo maw timi kha ka van ruah tikah khan pathian hi tukun an dawt akan dawt akan kham a si i a fapa Jesuh Khrih hun ui lo tein akan pek pathian cu amah ral kan le baka atang minung hna cu kan ral an ral si ga kan ti ral te kan ral lei atang loin akan dawtu hna sin le kan rual chat cingla hna sin ah kan tang tawn e pathian cu ase ve lo ama aral asi bak mi kan mah le tu atang nge adot ni fapa jesu khri ka ahlot e kha taka khan e kan ma bak he khamna kan ser pe he akan afa akan ser than ti mi asung loi tuk cha kan pum he kan nun sanga pathian cha thiang hlim ding kan cheu ase ve ko lo mo ti kha si e foya ma kha video na upload lana khan na video ka facebook ka zau lana khan vai ah kan chat ah khan na sak cham aw asi o kan chat ah khan na sak ke na van sak ah khan na van thok ah khan evi le adam kong khan eden eden dum khan na van thok ka khan aya an chu sang te chu ma chu chu zat pi jing pu mi thi dum la sak chu ti kha ka thil lung khan ka van rot ngai san han sala tom pal na van kal te ka khan a pathian ne ve Pa Jesuh Khrih hmangin zei kan ti lai khamh kan sinak ah khan na van chuahter tikah na ka kha ṭha ngaingai i cusia cun sa Reverend Dawt Chin cawnpiaknak in kan i thinlung ah khan a hong thomi hla a si tinak si te si a ṭha tuk hringhran cusia cun ah na van kan sakpiak ṭhan dih nakhnga ding caah khan kan sawm e uh, Phoebe amen a ṭha tuk bawipa nih thluachuah pe chin se amen ve ah thazang na kan pek ca kan i lawm tuk ti kha ika munin van chim van langter kha ka van dumi se cu sia cun hla kan ngai ṭhan din halai kan dilak te rak i tim to ṭhan hna si ti ka boi krim kan sawm na

lawmhnak tampi ka nei kai lawm tuk amen tha tuk sing san kan pum hi thiang thlarau biak in ase timi mangin athiang kan thei mi kan dilak cha bawipa ni thlua kan cheu pe ko sa a fapa ka hin sangte zong bawipa ni asumpa na ding cha mang chin lengmang silo thluachuah pe chin lengmang ko seh amen asia cun kan dong lei ah kan kal pah cang lai i naizi pakhat chung live kan tuah cang i azai si mana voi khat to i sau tuk tuah kha chu vai ah Sangpe zong a ba lai. Cukhaw cun a zohtu le thazaang kan petu zong kha nan bat lai caah khan aa donghnak lei ah kan van kal cang ko hna lai i Bawipa nih caan ṭha kan pe ka si sia cun hi hnu zong ah kan i tong ṭhan lengmang lai bia zong kan i ruah lai hla zong kan sa ṭhan lengmang lai i hmai lei zong ah thazaar kan pe lengmang ko ti kha Bawi Khrih min in van in sawm ṭhan hna ka van duhmi si cun request a duhmi nan um zong si le khakha rak kan hawikomh piak law khakhar kan sawm piak law tiah a ti duhmi hna nan um a si sia cun record zong tuah khawh a si i a dongnang bik ah sangte tlawmpal te bitawi te chim ding mino sin zong ah siseh cun zumtu sin zong ah siseh biaca awk na na nei maw tlawmpal te van chim ta law siseh biaca awk tia se herh bia zong kha van siseh law Atu hi bantuk caan i na rian tampi le nulepa hna maw min nulepa hna mino hawi le kom u le nau vialte hna na rian tampi lak le na caan tampi lakah kan nih unau hi bantukin pathian bia le hla i ruahnak le i hawikomhnak ding ca tiah na caan na kan pek ve i na rak kan zoh ve caah kan i lawm tuk kannih nih zeihmanh tuahpiak khomi kan in nei hna lo e pathian tu nih kan thluachuah in pe hna seh ti kha ka van chim in nan cungah lunglawmnak tampi ka nei e lawmhnak bia chim zong he kha kan i lawm tuk tipin khan kai lawm tuk tipin khan adang chim kha cho ka hei chim thiam ve hlei lo e kai lawm tuk hring hran nan dihlak tein nan riantuannak le nan tuah mi kipah pathin thluachuah in pe hna se law amen kai lawm tuk timi kha ka bia in lunglawmhnak cu khavil ka van siseh law biacah ka duhmi hna cu zeidang khi cu a va si lem lo i a pakhatnak ah kan hnu lei ah ka facebook zong ah tlawmpal te ka chimmi bia ca ka relmi ah ca ka relmi ka van in siar hna i ni thong nih khin ruah khi asur ruah asur mi khi a hanter kho lo na te in cin lo dingin a kan ven kho ko do ko timi bia te kha ka tlawmpal te ka van chimmi te kha um mi minung hi Zeikantiah ah sipuazi kan tuah zongah siseh, zei bantuk rian kan ṭuan zung kan ṭhut zongah siseh, khoika kan va kalnak kip ah a pakhatnak ah a rak biapi cemmi cu Pathian a rak si ko. Pathian kha pakhatnak ah nan nunnak a rak chia u law, si e rak chia cio hna u si law, zei bantuk kan tonmi ah kan i lawm zungzal ko lai. Ti kha bia ka van in cah hna i, e, tahchunnak ah na Khrihfabu na hawidawt, siloah maw na pastor te, nangmah an dawtu tiah na ruahmi hna nih khan khin zei kan ti lai a funak cun kan pastor te te ko hna si khapawl nih thazaang an kan pekmi kha ah a herh lo ke hi thamtham cu ti lo in pakhatnak ka pathian kan chiah sia kan cun khan i khan thazaang tam tuk ara kan pek e zei kan ti hmana Zeibantuk harnak kan ton le na piahtana sungzatlak na ton caan zongah khan siseh pakhatnak Pathian kha rak chia ko timi kha bia kan cah i Pathian pakhatnak a chia timi a caan cun hruhnak a lo tawn i cheukhat hna sin in cun hitin bia kan na theih ton lai a pumh lawng te kan i pum mi Pathian bia lawng te kan ti kan ti kan tuan ve lo ahcun zeidah kan tuan kho lai timi khi a foi te kha vialte zong kha kei kei zong nih ka hringnun lam thawn ah ka rak ka ton thluamah ve mi si atu zong ah ka ton cuahmah lai ei khakha keimah ka tonmi tlawmpal te chimh ka van in duh hna i kha bantuk na ton tikah kamkhat le minung le a lo ngai a a si tak e ti ka alo ngai i satin pathian le kar na van hlan phot in nai pek phot a khan chun na her mi te pathian an pek ko lai cha khan ze man na lungre kharak thei hla khi thlarau lop nak ti mi te khi an pek zong zal ko la ti mi kha Van chim ka duh i lunglawmnak tampi ka nei. Nan dihlak nih Bawipa cu an pe hna seh. Amen. Lawmnak tampi kan nei. Sangte hi vea lasa asi bantukin nanmah le nan Khrihfabu cio zongah siherh nan duh siat cun uh, siherh khawh si sawm khawh lengmang asi ti zong kha uh, van in theihtak hna le van chim ṭhan kan van duhmi Hakha ah atu hi ralhrial in khua an sak cuahmah lio a si i dangdang tete zongah hlasak auh nan duh si ahkhan cun auh khawh a si ko ti kha nan van theihnak hnga ding caah van chim le van langhter ve kha ka van duhmi si. Sangte nih na cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Tutan ah hin caan na kan pek hla na kan sakpiak culawng siloin Pathian bia zong nangmah pumpak nih na tonmi te zong kha thazaang na kan pek tete zong na kan khan piak taka lunglawmhnak tampi kan nei ti kha van chim le van nolh ṭhan ka van do e bawipa tu nih hmailei na rian ṭuannak ka thachuah in pe silo na aw na zai Bawipa nih a sunparnak ding caah hmang sin lengmang ko seh ti kha chimta ka van du cun life in thaza ark kan petu nan dihlak chungah kan alawm ti kha atu le tu nolh than kan van du hmailei zongah kan sport chin lengmang ko law kan sinah kan dirpi lengmang ko ti kha bawi khrih minin van in cha hna le van in som hna ka van duh mi asi Bawipa nih chan a kan pek ka si cun hmaizarh zongah i ton khawhnak kha kan nei ṭhan ti hna lai ti kha Bawi Krimin in van in sawm hna ka van duhmi si siah cun a donghnak ah thla ka cam lai i cuticun tutan kan biaruahnak le hla in kan hawikomhnak cu kan caan kan dong tam lai thla ka cam lai pa pathian kan alawm na min thang ṭa si ko seh tutan ah Bawipa na sinah thla kan cam i nangmah kut chungah kan i ap bantukin na bia na hla in kan i hawikomnak a hram thok in a dongh tiang lunglawm ten chan a kan hmanter ca kan i lawm na min thang tha se bawipa tu tanah bawipa kan pathian kan sinah ai tel online in bawipa kan pathian ar kan telpi tu fanu fapa an di lak chunga nangma sinu rami tlachuanak tlung ko se bawipa damnak tlachuanak pe hna bawipa daihnak in ngamnak tlachuanak pe hna An tuah an ṭuannak a hlawhtlinnak chuahnak pe hna law Thiang Thlarau ṭhawnnak cu an cungah Bawipa kan Pathian khahter law ti le cun Bawipa teitu dirhmun ah Bawipa a dirmi an si khawhnak hnga ding cun a sinah thla ka rak campiak hna. An caan pek in caan nihin ni chan ah an pekmi vialte a philhpiak lotu hna Pathian nih cun Bawipa kan Pathian an herh ning in thluachuahnak na pek ṭhan hna lai ca lawmhnak bia kan chim tutan ah Bawipa kan Pathian na fapa sang te zong namah nih na sunparnak ding ca Bawipa khuaruahhar in hmang law thluachuah pe law Bawipa nangmah ṭihnak he kar hlang i Bawipa na rian a ṭuan i Bawipa nangmah nih ṭhalennak na pekmi a aw za in na ram kauhnak ding ca thawngṭha a phuang kho chin lengmang tu dir hmanh ah Bawipa dirter ko tein na sinah thla ka rak campiak i Bawipa phorhlawtnak le ruam kainak nih a nun a uk nak hnga lo ding caah Thiang Thlarau nangmah nih a nun hi veng ko ti na sinah thla ka rak campiak kan caan kan dongter lai hi pinah Bawipa nangman ilam kan hroi le pe zul te na sin pa na ding chen ram ko na ding cha hi program ma kalpi kho chi lamang tu kan si kho na ning cha kan bom sham ko tin lom na kan boi pa Jesu Christ long bo chenin na sana sang fa len thla kan sam boi pa kan pathian amen khai sang te boi pa na chan pe she kha